Tres de agosto de dos mil veintitrés, ñamoñepyrũ ñane programación ojeheróva ñemongeta tavaguándi, osẽha a través de la frecuencia de la noventa y cinco punto cinco Radio Popular Canindeju. Omyakãko programación.

Caña, ruda, limonte oĩ lo mitã hetaitereive mba'éma omoĩ. Upéicha niko ñandejavéma ikarrulin ja'e héra pukuvéma. Caña, ruda, limón. Kua ko Arabópe táva Kuruguatýpe jaguereko treinta y dos grádos centígrados. Ipiro'y porã hína mitã Abel ñane invierno. He'i ñande ñande ára reko ikatuha ñag̃uahẽ hína treinta y tres grádospe. Temperatúra mínima katu dieciséis grádos este día ára g̃uarã. O sea que He'i ambue ñe'ẽme descenso brusco de temperatura ha'énguantei diecisiete grado de diferencia ijeigusto'ímava oĩve. Ko tiempo aku porãite ha'e hína treinta y dos, treinta y tres grado ijaguejy dieciseis grado-pe. Ndaiporiete pronóstico de ama hína este día ára g̃uarã. Oséake og̃uahẽ oĩ jahao ko fin de semána ndaiporieté voi la pronóstiko de lluvia hína, sólamente ikatúi ñambue ñane tiémpo el día miércoles de la próxima semana ikatu og̃uahẽ ñandéve peteĩ aguacero mbaretemi hína táva Curuguaty ári, según el Pronóstico del tiempo, Ñamomaiteimi hína maymáva tapichakuéra oĩva hína japysakáve por la 95.5 Radio Popular Canindeju. Ñamomaiteimi aĩ estudia ára angirũ koléga Máximo Eingud. Ha'e kon la misión kumplída ohupytýma ko semána guive la venefísio de la hubilasión.

Mba'épa ikatu japreparami py Máximo Heine g̃uarã kompletítope músika del extensionista ñande músika de entráda? A ver, jarekóma oĩva. Bueno, nde rendaitéma oĩ homenáhe a la misión cumplida del compañero Máximo Heine.

Avei ñamomaiteimi komite de ferianteskuérape, especialmente komite de productoras. Ikatupyry la participación de ferias-pe, siempre ojatyko hesekuéra los técnicos y técnicas de la Dirección de Extensión Agraria. Péicha avei ñamombe'umi ojupe pe viernes pasado. Por los cincuenta año fundacional de la ciudad de Salto del Guairá ñande comité de productoras, mbohapy comité de productoras de Curuguaty ha peteĩ comunidad originaria Opartisipákuri amoite siuda de Salto del Guairápe Féria Agropekuáriare. Upe ára upévare heta oky oky porãtava Salto del Guairápe, por lo méno peteĩ médio diaite oky ha a pesar de tódo, Muy exitoso la participación de en la feria agropecuaria. Peakuri peteĩ emprendimiento gracias a que ojoaju tembiapópe los técnicos de del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha upéicha avei Secretaría de Agricultura de la Municipalidad de Salto del Guairá opyta abierta la posibilidad de que nuestros feriantes oparticipa las veces que pueda de ferias agropecuarias amoite ciudad de Salto del Guairá-pe. Oĩ haguépe umi kompradór muy, muy kon una kondúkta muy admirávle ja'e chupe pórke primeroi ohecha ramo hikuái la ñande prodúktokuéra ohoa hína de la fínka familiár kampesína. Oho por lo méno cien ryguasu rupi ha upépe las diez y media, las once vai vai rupi ja oñevendepaitéma. Gracias a eso avei oñeidentifica mba'e rúbropa jaraha'arã feriahápe Salto del Guairape. Pe viernes pasado kuri, heta mba'e jagueraha ha heta mba'e había sido upépe ndojejoguái ra'e. Ha upéicha avei, jahecha osenti hikuái en carne propia mba'eichaitépa la cada, cada ciudad, la comprista es diferente. Ñande ape ñambohovakévo hína táva Kuruguatýre ñavendepaite la aramirõ, avatiku'i, manduvi, kumanda ha upépe katu iñambue upépe ohovérarã más bien ryguasu, kesu, huevo. Lechón, umíva ofaltapaite, incluso la último lechón oĩva'ekue hína ojoguákuri el intendente municipal de la ciudad de Salto del Guairá, Héctor Morán, justo la último lechón opytákuri a los feriantes de la comunidad originaria Upéicha rupío ohupyty chupe peteĩ último lechón oĩ'akue hína con una alimentación natural ñande estiloitépe. Ha'ekuéra ohecha mba'éichapa pe ryguasu umíva presentación, mba'éichapa sa'yju de otro umi ryguasu ho'úva hikuái pe frontérare ohecharamo hikuái la producción de la finca familiar. Kesu huevo umi ofalta paite. Siendo que asi que más o meno las doce y media la una rupi ore ja rombyapu'a jeýma ore toldo ha rohupipa la hembymi ha ja rojuete jeýma táva Kuruguatýpe más o meno las cuatro de la tarde rupi javy'apópe jeýma rog̃uahẽ ápe ñande táva Kuruguatýpe. Péicha avei oñesũmákuri peteĩ asociación de mujeres oĩva en el distrito de Yvyra Rovana, oñesũma aĩkuri a esta delegación de Kuruguaty ha ha'ekuéra avei contentísimo ou avei jeýkuri Yvyra Rovanáme porque ohepyme'ẽ porã avei hikuái a pesar de la lluvia.

Polka ha locro, ñandevu pytypaite representantes de nuestro fútbol paraguayo. Paraguayo he'i oingo ñande angirũ Rudecindo Vivero, mba'eteko hína profesor. Libertad ojogákuri pe mártes de lokál kóntra el ekípo Fortaleza héra la ijekípo ha fortalezaite oĩ ra'e pórke ogana Libertádpe una a cero ave ñande rogaitépe. Ha Aarón ha amígo anýva japuraitei oĩnte ko mba'éko la apuro. Jahana hese por párte. Ech. Pe abrazo rivero oime aja omonambi pu'ã ha oime aja icamiseta olimpia jeýma hína aja seguro. Upéi katu ange pyhare Guarani, qué partidazo ojapomi Botafógove ogana jepe Guarani de visita una a cero ha upéi orremontami chugui Botafógo prácticamente noventa minútove de penal omoingemi segundo gol, péro Ojapopaite lo posívle la aborígen ndohupytýinte la rresultádo, péro upéi oúta ave hína Botafogo, upépe jaho'útama Ule hína. Ko pyharépe las veinte óra katu Olimpia Flamengo, Copa Libertadores de América. Ojalá algún resultado porãmíma la representante de nuestro fútbol paraguayokuérave umi dos primerove nosẽ porãikuri péro hemby peteĩ tercero. Upépe oĩ la cola hína en el último está el veneno he'íngova upéva posiblemente pe esperanza yasifra jey en el decano del fútbol paraguayo.

Pe ha'e. Ha'éicha, amigo. Péicha y ñañomo maitei hina algunas programaciones de la 95.5. Ja'e chupe oĩha afectado mba'e porque ojeconstrui hína peteĩ empedrado ko emisora frente-pe. Ha no la pe transporte amoite entrada pe ombotete oi hikuái no jajeure disculpa muy ajeno a nuestra voluntad ya este día se ahasa pe vereda árive esakeko ipeligroso pe kuneta ykére ya Peteĩ ñepysanga vaíva ikatu kuri upéva ja'éramo ama kuri. Eh, ko'ág̃a asẽkue ojasétama amoitéve última kálle árima asẽta ahecha upépe jaoñekompaktapáma, péro de repente oiméne prósima semána rupi jaopátama hína ko konstruksión de empedrado. Actividad ojapo avei hína los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha'e hína pe medición de madurez de las organizaciones, pe índice de madurez de las organizaciones-ngo prácticamente oñemopyenda en el cumplimiento del estatuto social. Upévape heta mba'e oĩ previsto, oĩ comercializaciones conjunta, oĩ manejo de suelo, buscar mercado para los asociados, hetaitei mba'e oĩha heta oĩ organizaciones upévare ndoikatúi oaccede hína a ciertos proyectos ojejapohápe ko índice de madurez, porque hetaiterei mba'e o descuida o la ocontempla la ijestatuto social, frecuencia de reuniones, asamblea ordinaria, extraordinarias, Péro umi ohasa guive kuri ko índice de madurez, justamente ko kuru guatýpe ohasa tres, cuatro organización rupi orekóma la madurez correspondiente, upe he'ise hína pe estatuto ári ojejapo ñande ciertas, ciertas evaluaciones sobre cien puntos ha jahasa g̃uarã treinta puntos ikatu hag̃uáicha Oñemoañete ñandéve ejecución de proyectos productivos no reembolsable. Upévare iñimportante gente de organizaciones jaikuaa la ñande estatuto ha ñamoĩ en práctica, porque a medida que jaha hína las organizaciones va a ser mucho más exigente Ko'ág̃a rupi nojerrekonosevémai la komite, komite de productores, komite de productores ya nojerrekonosevémai kómo komite en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya oñerrekonoséma solamente asociaciones, en vez de komite, pórke ja areteíma ñamba'apo la komite, komite, komite, ha ñande jaikuaahína ke la organización avei ha'eha por piso. Ñande la ñande ñande rógare jaguatárõ hína peteĩ de un piso írõ la ñande róga jaikuaa ñande de que la misma dirección siempre jahaha, pero sin embargo oĩrõ peteĩ piso superior katu jajahupi'imíma ñande rodilla jajupi hag̃ua hína en el siguiente piso, upéva osignifica hína de que jacreseha jahávo. Ha upéi katu la tercer piso-pe oĩma las cooperativas, entonces prácticamente pe primer piso iya dos veces-ma jajupi yvate otohína con toda esa amalgama de experiencia, ha upéva heta veces ñande japytánte pe primer piso-pe porque ndajaguerekói la madurez correspondiente. Upévare ko'ág̃a rupi los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería ojapo la índice de madurez ha upéva ojevasa en el, en el,

Upéva ohasáva guive ko'ág̃a ojejapo hína peteĩ tembiapo de diagnóstico rural participativo ojekuaa hag̃ua hína mba'épa la debilidad de las organizaciones ikatu hag̃uáicha pe debilidad ári ojeelabora la proyecto ha oñemopyenda ohóvo las organizaciones que

Ha Ñandejára ha Tupã Sy he'íguave, he'íma guive neĩ jai jeýta oñondive ko'ẽrõ día viernes a partir de las tres de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Buenas tardes, muchas gracias.